ماشاء اللہ تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن تے اساں بھرا تہاڈا سلیم کھوکھے والا صبح صبح اپنے کیبن تے اور کھوکھے دے ماشاء اللہ آ گئے خیر خیریت صبح صبح دا ٹائم ہے ماہ رمضان ہے تے بڑا پیارا اور خوبصورت جہاں ویو تے بڑا پیارا ہی ماشاء اللہ ویدر ہے تے آئی دا ماشاء اللہ سریکی دا سریکی کلچر دا سریکی نظارے خوبصورت ہے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے تہاکوں اج دے ماحول دے نال ڈکھیسوں پیارے جئے ولاگ نال سرائیکی تے گرمی دا تھوڑی اج زور تے ہے کل دا ولاگ اسا بینڈنگ اچ رکھا ہویا ہے تے کل والا ولاگ تے اج دا ولاگ اسا کریسوں اینڈ اتھاں تے باقی ماشاءاللہ تساں ساڈے نال رہسو محبتاں کریسو تاکو پیارے پیارے سرائیکی نظارے تے پیارے پیارے سرائیکی ولاگ ڈکھیسو راندے تے ایڈو ماشاءاللہ مولانا صاحب ویندے پن مدرسے پڑھن خیر خرید منجن تے ساڈے حق اچ دعا کرن تے ساڈے ویوراں دے حق اچ وی دعا کرن ماشاءاللہ ہر مسلمان دی تندرستی خیریت ہووے سلامتی ہووے جتھے راہون تندرست راہون دیس پردیس آلیاں کوں ساڈا سلوٹ تھی گیا محبتاں بھرا سلیم کھوکھے آلے دا تے باقی ویور گالھ ہے ایویں تساں سمجھو جیویں گرمی زور دی ہے بھرا تہاڈا کھوکھے تے پہنچا ہے۔ تساں ساڈا چینل مارو سسکرائب تے ولاگ تہاکوں ڈکھیسوں پیارے جے ولیج لائف دے خوبصورت جے تے باقی فیس بک پیج وی سلیم کھوکھیال ہے یوٹیوب چینل وی سلیم کھوکھیال ہے فیس بک پیج وی سلیم کھوکھیال ہے سارا یوٹیوب دی بایو دے وچ ساڈا لنک پے فیس بک پیج دا اتھاں وی آؤ اتھاں وی محبت کرو اتھے وی ولاگ ڈیکھو پیارے پیارے خوبصورت جے جڑا یوٹیوب دے ساڑا ویلاگ نہیں انجوائے کر سکتا او ویلاگ ساڑے پیارے پیارے انہاں سریکی نظارے دے ویلاگ ساڑے فیس بک پیج تے دیکھ سکتے ہوئے تے ایڈو ماشاءاللہ ایویں ہی سریکی نظارے تے پیارے پیارے پتہ نہیں دنیا کیڑے راہ تے ٹر پئی ہے چلو ماشاءاللہ جڑے بھی ٹر پئی ہے ٹری راوے اساں اپنے ویلاگ دے مست راسو دے اساں تو اپنے سریکی نظارے دکھے سو رہن دے باقی کرے سو تاون تساں ساڑے نال تے اساں ماشاءاللہ بلندیاں حاصل کرے سو ملے رہو جڑے رہو ساڈے نال محبتاں کریتی آؤ بھرا تہاڈا ہک سپیشل پرسن ہے محنت کریندا پے اور انشاءاللہ بلین ملین دے وچ ساڈے سبسکرائبر ہونے چاہیے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک دے صدقے امید نہیں ہرنی چاہیے دی امید کر رکھنی چاہیے دی ہے رب دی ذات تے باقی محبتاں برا تاکو سلوٹ تے محبتاں برا تا دے تو شکر گزار ہیں باقی رہو نال تے تاکو دکھاؤ سریکی ویلیج لائف دے نظارے سلیم کھوکے والا سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ویور بادل اے آ گئے جی زور دے بادل ہن بارش آندی ہے کہ نہیں آندی اللہ دی ذات جان دی ہے بادل آ چکے ہیں بڑے پیارے پیارے بڑا کمال دے خوبصورت ویدر بن گئے ماشاءاللہ شہزاد بھائی بیٹھن کیبن تے تے اساں ماشاءاللہ ولاگ تے مست ہیں اپنے تے این ولاگ کو انشاءاللہ تعالی اساں کل کمپلیٹ کرے سو زندگی بخیر آج سٹارٹ کیتے تے کو کل وائیں بنے سو پورا فینا مکمل کرے سو اگے تو ساں نال رہا سو محبتہ کیتی آسو ساڑھے نال نال تے کیونکہ بادل آئے ہوئے ہیں بڑے پیارے خوبصورت جے میں کہہ تک ویو ریویو چیک کرواؤ بادلاں دا بڑا پیارا جیاں سبزہ وی گرین گرین فل اروج تے مست مست تے پودے وی ساڑے بیری دے بیر وی ماشاءاللہ لگے ہن اے چیک کرو بیری لڈی ہوئی ہے بیرا نال بھی بڑ کمال بیری لڈی ہوئی ہے باقی نار رہو محبتاں کرو پیارا جی سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں چینل تے باقی اگاں دا ماحول تک دکھینے ہیں پیارا جی ہاں سنگت ماشاءاللہ بکریاں آنیاں پین پیاریاں پیاریاں چھوٹے چھوٹے جانور تے ماشاءاللہ اتو وال ویدر بھی کمال دا ہے خوبصورت بادل آئے ہوئے ہیں بڑے گرین تے فل ماحول تے پروٹوکول نال

پھل اتے ماحول پروٹوکول نال بادل چھائے کھڑے ہن راتی وی بارش پے گئی ہئی تے ہن وی شاید دیکھو بارش آ ونجے وڈی گال ہے گرین گرین تے بڑا پیارا خوبصورت جے موسم بن گیا ہے باقی نہ رہو محبت کرو تو لکھے نہیں اگاں جے پیارا جے ویلاگ سریکی نظارے سریکی ثقافتاں خوبصورت جیاں پیاریاں پیاریاں بھی بڑھ

سرائیکی نظارے سرائیکی ولاگ سرائیکی ماحول تساں جلدی جلدی ساڑا چینل سبسکرائب مارو ہیں ٹرین کو ڈیکھ کے نہ تھا اساں ٹرین دے لارے کے بھیج چھوڑنے انڈیا دو بار پاکستان دو بار تساں بار روے تے اساں تھے سرائیکی نظارے سرائیکی ولاگ بنے سراں دے تے باقی جلدی جلدی آؤ ساڑا محبتہ کرو جلدی جلدی ساڑا چینل نال جڑے رہو ساڑا محبتہ کیتے ہو تریجا ڈھیں ساڑا چینل دیکھ ولاگ بندا پے تے ماشاءاللہ راسو ساڑے نال نال تے تاکو ڈکھے سو خوبصورت جے ولاگ ارٹ تے ویلیج لائف تے پیارے پیارے نظام سنگت نظارہ چیک کرو رات دے ٹائم اتنے جانور آ گئے ہیں چیک کرو سنگت میں آتا کہ آپ بات ہے ویور سارے کیبن دے سامنے دا جگ مگ لگ گئی ہے اتنے جانور ویور کیا بات ہے

ویور ماشاءاللہ اتنی دور ڈنگر پہنچ گئے پیارا جے کمنٹ کر کے دسا ہے کیسے لگے ہیں میں اندر رات دے ٹائم اتنے سارے جانور اللہ انہوں نے نصیب کرے جنہ دے بھی ہیں خانہ بدوشن دے لنگ دے پہن دے اساں اپنا کیپریٹ کیتے ولاگ دے ویچ اساں کے پیارا جے دوست آبابا کو سن دکھے سو کہ ماشاءاللہ سارے کیبن تو گزران تھے جانور آندا تو مزید محبتہ دیوے تے تاکو دکھے سو پیارا جے ولاگ اگر نال جڑے رہا سو سارے نال ماشاءاللہ فاض صاحبی نال ہیں